Insemmilkom jina Karx Kembi nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Il-mistiedna tal-lum jina ta' rikonoxximent mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għal ħajja dedikata lil kitba kienet waħda mill-ewwel librara professjonisti f'Malta, waħda mill-ewwel feministi waħda mill-ftit nisa li fi żmien il-moviment qawmien letterarju kienet attiva u għandha diversi kotba u poeżiji ppubblikati Malta u barra. Minkejja dan kollu hija persuna li rari narawha titkellem fil-pubbliku u għalhekk ninsab onorat immens li llum ingħaqdet magħna Lillian Sciberras. Merħba Lillian! Grazzi, l-ewwel nett qed nieħu gost niltaqa' miegħek ukoll għax għalkemm naf bik imma qatt qatt ma kellna ċans niltaqgħu, jiġifieri għandi pjaċir min-naħa tiegħi wkoll. Ekku, grazzi Lillian. U jiena ninsab Nairobi, il-Kenja fejn qed nirrekordjaw din il-poddata, inti fejn tinsab bħalissa? Jiena ninsab San Ġiljan fejn fejn infatti fejn twilidt San Ġiljan ukoll. Fit-triq mhux mhux di triq twilidt imma triq Spinola illum magħrufa Spinola Road hija triq ukoll fejn kien jiġi Dun Karm għall-villeġġatura. Jiġifieri ftit 'il bogħod minni hawn il-post fejn kien jiġi għall-villeġġatura. Illum sar block flats imma ħallew l-irħama. Alla nasa għada hemm. Il-kamra li nuża l-iktar fejn għandi l-kompjuter u hekk, ġifieri hija kamra żgħira ħafna, l-istudju tiegħi, li kienet proprja skont il-perit kellha tkun it-tieni kamra tal-banju, imma jien għidtlu iktar għandi bżonn studju minn żewġ tikmamar, waħda biżżejjed. Allura nużaw iktar biex fejn għandi kompjuter u kodba u affarijiet hekk, insomma fejn qatta ħafna ħin nagħmel riċerka jew studju jew qari ma tantx nagħmlu, l-qari mmur fis-salott fejn nista' nħares lejn il-baħar ukoll. Imma biex nikteb nippreferi niġi hawnhekk għax ma jkollix x'itellifni. U San Ġiljan huwa kif qed inti wkoll il-post ta' tfulitek, eh, tfulija tiegħek x'tista' tgħidilna dwarha u u minn fej forsi ġiet din il-passjoni lejn il-kitba u b'mod anki speċifiku fil-ħajja professjonali tiegħek lejn liberija. Mela, l-tfulija tiegħi kienet żmien sabiħ immens, ġifieri speċjalment qabel bdejt l-iskola. L-iskola ma kontx inħobbha jien u kont għamilt ħafna biki l-ewwel l-ewwel ftit ġimgħat tal-iskola u però insomma mbagħad ovvjament ikollok taċċetta u bdejt u da kollu. il-passjoni għall-qari u għall-kitba, il-qari damet ftit għax kont nippreferi komiks ħafna iktar milli qari ta' tekst. Imma mbagħad dħalt fiha wkoll. U għall-fatt tal-professjoni tal-bibljotekonomija, tal-librarianship, dik ovvjament ġiet biż-żmien imma eh, il-passjoni għal kodba kelli ehm, għax infatti l-ewwel ġob li kelli kien eh, St. Paul's Press li kienet ehm, kumpanija Ingliża li kienet eh, taħdem Malta, konna nagħmlu film setting ehm, għal market barrani, ġifiri, konna naħdmu għal barra biss, ma konniex nagħmlu xogħol għal Malta. U kont tgħallimt ħafna kif isir ktieb u kif isir l-editing tat-tekst għal ġo ktieb eċċetera ġifi. U mbagħad minn hemmhekk applikajt meta kien hemm pożizzjoni ġol-librerija tal-università, applikajt għaliha, ġejt aċċettata u dejjem immaġinajt li alright se nibda nitgħallem xi ħaġa imma ma kontx nimmaġina li sa ssir professjoni għalija, biż-żmien saret ukoll. Oġobni x-xogħol hmm. ehm, u kelli ċans mill-università eh, li mmur nistudja anke barra u għal darba darbtejn, ġifieri għax mbagħad mort anke biex nagħmel masters, u mbagħad minn jeddi komplejt għall-PhD anki fis-suġġett. Infatti spiċċajt l-ewwel l-ewwel bniedma li wida PhD in librarianship minn Malta. Is-Sur Charles Farrugia, l-Arkivist Nazzjonali, huwa l-ewwel PhD fl-arkivistika minn Malta. Jiġifieri naħdmu tajjeb flimkien ehm, u xi ħaġa li tagħtini gost li naf li eh, hemm affarijiet li qed jitkomplew. L-istudju tiegħek u l-immersjoni tiegħek fil-libreriji, eh, kif kif taqdu jew għandu xi tip ta' relazzjoni miegħek bħala awtriċi inti illi tipproduċi int stess il-kodba u eh, qiegħda fl-industrija tal-kitba stess, ġifieri. Ejva, ejva, ejva. Infatti, ehm, l-ewwel S'issa l-unika rumanz li ktibt huwa rumanz qasir, ġifieri iktar dak li bl-Ingliż jgħidulu novella milli milli rumanz proprja, ġifieri, imma anyway l-ewwel l-ewwel rumanz li ktibt għandu x'jaqsam xejn ħafna ma' tfulija tiegħi fil-fatt għax nibda fl-ambjent tat-tfulija tiegħi ġo San Ġiljan u anki mal-libreriji fil-fatt għax ambjentat ukoll kemm fil-qoxra u kemm ġewwa fuq libreriji kemm Malta kemm postijiet oħra bħal Buenos Aires bħal Londra. eccetera, insomma. Eh, ġifiri. Referi għal-ktib Shadows in Penumbra li kont sa nasal għalih, pero la semmejtu ta' min jitratta, għax aħna jinteressana qabel eh, ġejn il-kitbit tijak. U għal-romanz, mela, mela, mela. kif semmejt int, novella, li jitratta il-ħajja ftit jew xejn misterjuża ta' Ġwan Bautista Azzopardo li kombinazzjoni iva. tal-aħħar milux eh, ħareġ ktib dwaru tal-istorja minn Mark Camilleri. Iva. Ġifiri wara wara snin li ma smajna xejn dwaru da, inti kont l-ewwel li ktib dwaru u issa għandna il-ħajja tiegħu minn ma nafx jekk rajtix jekk rajtx il-ktib ta' Mark. Iva, u iva, kif tħossok il-fatt li qed qed jiġi trattat karattru li inti trattajt fir-rumanz tiegħek. Mela, Juan Bautista Azopardo kien jinteressani fis-sens illi ma tantx hemm karattri Maltin li sabu ruħhom fuq in-naħa l-oħra tad-dinja b'mod daqshekk erojku biex ngħid hekk bħalma ġralu Juan Bautista Azopardo. Ġifieri, kien jinteressani propju minħabba dan l-aspett għax Maltin, speċjalment fis-seklu tmintax, iż-żmien iż-żmien ta' Azopardo, żgur li ma kienx hawn Maltin daqshekk li setgħu għamlu impatt daqshekk kbir barra minn pajjiżhom. Però jiena insomma rriċerkajt ftit fuq u ma ma dħaltx kif għamel Mark Camilleri li nista' nikteb bijografija tiegħu. Dik Mark għamilha bħala storiku, jien għamiltha iktar bħala fiction għalkemm użajt l-aspetti veri ta' ħajtu, anke l-fatt li kien ġo ħabs f'Ceuta li hija enclave Spanjola fil-Marokk eċċetera, ġifieri dak kollha kienu veri, però mbagħad il-mod kif żvolġejt l-istorja kienet kienet eh, fittizja. Ġifiri, dak kien il-row tiegħi, mentri Mark Camilleri jagħmel biċċa xogħol tajba ta' storiku. Ġifiri, eh, hemmhekk taħ il-ġieħ li jistħoqlu. U għal-semmija li ma jafux l-istoria, qed nitkellmu dwar il-ħajja straordinarja ta' Malti li spiċċa l-Arġentina, eh, kien fil-mex eh, il-flotta navali, u ħajja verament straordinarja li naħseb lebda Malti ieħor qatt ma kellu blebda mod ta' dan il-bniedem. Però inti inti taqqada wkoll mal-ħajja tal-ibrar u daħħal anka l-involviment ta' Jorge Luis Borges li huwa l-ibrar huwa nnifsu. Ġifieri hemmhekk daħħalt isu lilek innifsek fl-aħħar mill-aħħar eh, iva, iva. f'dan ir-romanz u xek u xek. Forsi tajdinna ftit iżjed dwar kif qaqqat iva. dal-faxxinu tiegħek b'Malti stupend ma kif daħħart lilek innifsek biex teltaqa' miegħu f'dan ir-romanz. Ekku. Iva, jena eh, u koll ġifiri wieħed mill-awturi li rajt mhux ħażin xogħlijiet tiegħu u anki baqa' jinteressani u baqa' jinfluwenzani kien Borges propju ehm, naħseb ftit jista' jkollok influencer aħjar minn Borges għax bniedem li kellu faxxinu kbir u kien u kien ukoll ħassieb. ma tantx ma ngħidx ħassib politiku iktar ħassib spiritwali għax fil-verità ġifieri hu naħseb baqa' dejjem jirriċerka tul ħajtu għal xi tip ta' spjegazzjoni għal dak li nsibu ruħna fih ġo din id-dinja, ma nafux minn fejn ġejna, ma nafux fejn sejrin u dik ħaġa li minn dejjem kienet tinteressani. Ehm, u insomma, biex nerġa' mur għal-romanz, eh, provajt naqqat Borges bħala Arġentin, ehm, Azopardo bħala Malti Arġentin. U ehm, għad kif nista' naqqadhom flimkien, mela naqqadhom flimkien billi eh, fil-fiction li ħloqt. Hemm xi xi dokumenti li kien beda jikteb Azopardo meta kien il-ħabs ġo Ceuta spiċċaw l-ewwel Londra u mbagħad sar skambju tagħhom ma' affarijiet li jinteressaw il-Londra, xi dokumenti ta' Jeremy Bentham li spiċċaw l-Arġentina u allura kien hemm seta' jsir dan l-iskambju bejniethom. U dak, insomma, ħoloq il-nukleju tal-rumanz sa ċertu punt, ġifiri. U kien mod ukoll kif inti iżek tpoġġilek innifsek Lilian Xiberras bil-bagalja tiegħek ta' librara le viċin fenomenu daqstant kbir, daqs dan Azzopardo u Borges, insomma, il-librar li jisu jirrapprezenta biex nejdu għek. ċeltom jiltaqaw eh, minna kienu jafu. Il-romanz, l-unika romanz li ktib sissa, pero inti ktib ħafna, ilek ħafna ħafna tikteb, ilek ħafna tikteb. Eh, l-ewel net, X'ġara eh, jisu minn ma nafx minn sebajnijiet tmeninijiet eh, fej kellek output ta' kitba Malta barra Malti u Ingliż, però jisu dejjem eh, il-persona pubblika tiegħek ma kienieċ daqstant pubblika, minkejja li għandek temi politiċi ħafna, għandek temi eh, li trattajt anka ma' kontemporani dak iż-żmien mal-moviment għaw minn letterarju, x'żammek lura Anke minkejja l-attiviżmu tiegħek, li inti kont attiva, rrid nidħol fiha wkoll fil-moviment femminista. Aha, l-ewwel nett jiena veru ili nikteb, ili nikteb ħafna fis-sens, f'terminu ta' żmien, però ma tantx nikteb, jiena. qatt ma kont prolifika ħafna fil-kitba, ġifieri bilqgħa trid nimxi. U li naħseb li kien ġara fis-snin sebgħin, fis-snin sebgħin tista' tgħid li kont l-iktar forsi nikteb anki b'konnessjoni ma' attiviżmu politiku biex ngħid hekk. Dak l-attiviżmu politiku kien żmien li spiċċa, ġifieri u spiċċa mal qisu mal-aħħar mal-aħħar tas-sebgħinijiet. U mbagħad qisni ntfajt iktar b'ruħi b'ġismi fix-xogħol, fil-professjoni, fl-istudji u affarijiet hekk. Allura ma tantx kont sibt ħin biex nikteb affarijiet papers akkademiċi u affarijiet hekk. Imma letteratura bil-qatriet forsi xi poeżija l u lem u dan. Allura hmm. kien perjodu li mbagħad jisni meta rtirajt bdejt insib il-ħin biex infittex xkont ktibt qabel u nsibhom insomma u nara x'nagħmel bihom eċċetera imbagħad u anki sibt iktar ħin meta rtirajt li biex nibda biex nibda nikteb iktar u infatti ppubblikajt tliet kotba fit-two thousands imbagħad ara x'qabża kien hemm. Meta tgħid l-attiviżmu politiku ta' dak iż-żmien spiċċa, spiċċa għaliex inbdilt int, għax inbidlu ċ-ċirkustanzi, Biddelt il-femi, il-fema politika tijak? Eħe, naħseb, probabli għax hemm bdiltien, nimmaġina, li jiena l-attivizmu tiegħi dak iż-żmien kien fuq ix-xellug, anki xellug estrem, Però biż-żmien naħseb li jiġi żmien ukoll li tibda tagħmel terġa' tevalwa dak li taħseb jew ma taħsibx u dak li qed imiss lilek innifsek minn ġewwa u l-affarijiet li tibda tiltaqa' magħhom iktar naħseb li li ġara affarijiet li ġraw mhux lili biss, ġraw anki mhux mhux għax għandi x'naqsam mal-ġenju ta' Doris Lessing, imma bħal Doris Lessing kien ġralha l-istess ħaġa, dik kienet attivista fil-Partit Komunista, pereżempju, li mbagħad ma baqax jinteressha dak it-tip ta' attiviżmu u beda jinteressah ħafna iktar riċerka biex ngħid hekk, ma nħobbx nuża l-kelma spiritwali, għax spiritwali llum saret tintuża minn ħafna nies u mhux kulħadd jifhimha bl-istess mod. Però naħseb li mhm. għalkemm mhux qed inqis ruħi bl-ebda mod li għandix naqsam mal-ġenju tagħha, eh, però naħseb il-perkors kien bejn wieħed u ieħor jixtiebaħ. bdejt ninteressa ruħi ħafna iktar f'dawk il-mistoqsijiet eterni ta' minn fejn ġejjin, għalfejn qegħdin hawn, fejn sejrin, fejn... Dat tip ta' affarijiet li anki l-kitba tiegħi u l-poeżiji tiegħi bdew iktar u iktar ifittxu dik it-triq li tipprova tagħti xi tip ta' risposta jew xi tip ta' iktar domandi iktar mill risposti. Għax inti f'mument minnhom kont anka anka tiddeskrivi li kien nifsek bħala liberali radikali. Eh, liberali xellugija, nimmaġina. Ġifieri iva, kien hemm imbagħad qabża eh, però Biex nieħu pass lura, qabel naqbżu għal dak li qed tistenni inti li trasformajt ruħek fih. Il-perspettiva li kellek kienet anke importanti bħala waħda mill-ewwel femministi le eh, f'Malta. Femminista, ma niddejjaqx ngħid li jiena femminista fis-sens li ehm, dik xi ħaġa li jekk inti temmen fid-drittijiet tal-mara, inti trid jew tużax jew ma tużax il-kelma femminista, femminista tkun. Issa, x'kien inti inti anke fit-tmeninijiet kont membru fil-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara, ħdimt fuq id-drittijiet tan-nisa, x'kienu l-isfidi ta' dak iż-żmien u taħseb kemm taħseb li ngħelbu llum fl-2024? Ara, fil-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara, pereżempju, li kont membru tagħha, saru avvanzi kbar, saru avvanzi kbar. Qabel ma kont fil-Kummissjoni għall-Avanz tal-Mara kont anki fil-Moviment għall-Emanċipazzjoni tal-Mara li konna grupp ta' nisa u anki kien hemm ħdimna biex inqajmu ftit il-kuxjenza, imma mbagħad meta saret il-Kummissjoni għall-Avanz tal-Mara ehm, setgħu jsiru għax peress li kien hemm il-backing tal-gvern ta' dak iż-żmien fit-tmeninijiet fil-lejl lejn l-aħħar ta' tmeninijiet ehm, setgħu jsiru avanzi ehm, ċerta serjetà u konna għamilna ċertu tibdiliet tibdiliet fil-liġijiet, ċerta qabża l qudiem fis-soċjetà, ġifieri saru ċerti avvanzi. U neħu gost ngħid li kelli b'xi mod xi daqsxejn kontribut fihom ukoll. Fil-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara, pereżempju, kien hemm nies li xi tlieta minnhom saru saru mħallfin u kellhom sehem importanti biex anki jibdlu l-liġi favur id-drittijiet tal-mara u kif ukoll tal-irġiel, jiġifieri għax dinha qatt ma kienet li isiru l-affarijiet kontra l-irġiel dejjem kienet biex ikun hemm eh, ehm, ugwaljanza mal-irġiel mhux li eh, jitakkes xi ġeneru minnhom, bil-kontrarju. Ehm, kien hemm ġifiri ħafna xogħol ta' dak iż-żmien li sar u sar ehm, għaddu qed jitgawda sal-lum ġifiri l-frott li sar dak iż-żmien. U kemm tħoss li llum fl-2024 għat għanna ostakoli ġifiri eh, il-bidliet li saru fis-sebajnijiet u tmeninijiet huma biżejjed, illum inti kuntenta bħala femminista fej tinsab il-sitwazzjoni tal-mara fis-soċjetà Maltija? Is-sitwazzjoni tal-mara llum hija ħafna aħjar, imma tista' tkun eh, ħafna aħjar ukoll kieku jinbidlu ċerti eh, ideat fis-soċjetà. Hmm. Għax il-liġijiet fuq ħafna minnhom saru, mhux kollha ma ħafna minnhom saru. Però il-ħsieb fis-soċjetà dejjem idum iktar biex ilaħħaq ma' dawk it-tibdiliet li jkunu saru, anki tibdiliet legali. Ehm, hmm. Per eżempju, mill-affarijiet li hemm illum li għada jissa hanging, eh, il-kustjoni tal-abort eh, u tip ta' affarijiet li għasibet nidħol fiha fis-sens li da kulħadd għandu l-idea tiegħu personali fuq dawn l-affarijiet u inkluża jien, ġifieri kulħadd għandu l-ideat tiegħu u nirrispetta l-ideat ta' kulħadd. Però ovvjament ehm, ċerti affarijiet ehm, fis-soċjetà Maltija ehm, għad hemm ċerti ostakoli fuqhom li eh, il-Maltin mhm. iridu jkunu li jiddeċiduhom kif iddeċiduhom pajjiżi oħrajn. Mhm. Semmejt, semmejt tema taħraq immens li diġa trattajnija wkoll fl-ewwel poddata ma' Davinia Hamilton li kitbet eh, dwar l-abort kitbet dram li tella Londra eh, jismu Blanket Ban li jitratta wkoll it-tabu mhux biss li huwa kriminalizzat l-abort però li anka eh, tiġi tiġi eh, punit tal-li titkellem dwaru. Rivi mhux biss ma nistgħux inwettquh imma laqqas nistgħu niddiskutuh jekk sew jekk inti politiku, sew jekk inti persuna pubblika hija eh, għadu suġġett li jwaħħaxna insomma bħala so. Iva, hekk hu, ġifieri jiena ma nħobbx nesprimi ruħi fuqu għax iħalli l-libertà għal dak li jkun li jaħseb li jaħseb hu li li hu l-aħjar ehm, fil-ħajja fil-ħajja soċjali tagħna. Kif għadna qed nitkellmu ftit fuq il- is-snin li mgħoddija, għidli ftit kif kienet l-esperjenza tiegħek fil-moviment Qawmien Letterarju għax inti waħda mill-ftit nisa li kont attiva ma' flimkien ma' nies kbar ta' dak iż-żmien fosthom Mario Azzopardi, Mario Vella kien attiv ukoll. E, kif kienet l-esperjenza tiegħek bħala mara, bħala poeta li kont qed tikteb e, meta twaqqaf il-moviment? Mela, fil-moviment għamil letterarju, jina fil-verità, bħal ħafna drabi, kif jiġri ħafna drabi, spiċċajt kombinazzjoni dan. Ma nafx kif konser. Insomma, dejjem kelli jisu dik l-imħabba għal-letteratura u għal dan affarijiet. Il-Mario Azzopardi fil-fatt hu kien li wieħed min-nies insomma l-iktar importanti li ħajjarni kompla jtini l-appoġġ ġifieri biex inkun anki f'dak l-ewwel ktieb li ħriġna Malta the new poetry, per eżempju, kont l-unika mara fih, jiġifieri. Però żgur li kien hemm nisa oħrajn ta' qed jiktbu dak iż-żmien, jiġifieri m'iniex inqis li kont l-unika mara li qed nikteb, żgur li le. Però Mario, Mario Azzopardi kien kien ħabib, jiġifieri, u kien ukoll prova jgħinni biex is- nistabilixxi ruħi, naħseb, ma nafx. U kien anki elibbli għax jiena kont nikteb bl-Ingliż fil-bidu, poeżiji, u kien qelibhomli bil-Malti. U infatti meta ħareġ Malta The New Poetry hu daqqas biss ħa l-speċi, daqqas biss kiteb li ttraduċihomli hu. għal Malti, imma u kien li, li mm. traduċihom li għal Malti. Um, mela, id-domanda kienet ftit iktar speċifika. X'kienet l-esperjenza tiegħek bħala bħala mara fost tant irġiel eh, eh, fil-movement iva, iva. letterarju eh. u kif kont ħossok dak iż-żmien? Iva, le, le, ma kienx daqshekk diffiċli fil-fatt għax huma kienu orrajt ħafna kollha, ġifieri l-irġiel li li kelli kuntatt magħhom dak iż-żmien. Kollha kienu orrajt u baqgħu ħbieb sal-lum, ġifieri ma qatt ma kelli xi problema jew hekk. Em, U kien żmien kien żmien sabiħ fis-sens li konna għadna żgħar kollha kemm aħna. U kollha qisna qed niskopru d-dinja fil-kitba u mhux fil-kitba u fir-realtà u dan. U kienet kien żmien konna niltaqgħu pereżempju eh, ħafna drabi taħt il-biblioteka hemmhekk Pjazza Reġina kien hemm dak iż-żmien li konna niltaqgħu, kien jiġi magħna anki Lino Spiteri, li kien sar parlament u u dana kien hemm ehm, nies bħal Tony Demikoli li m'għadhomx m'għadhomx magħna, ġifieri ehm, kien żmien eh, ma' Albert Marshall dak iż-żmien għadu żgħir u li mm. Farrugia li eccetera. Konna kull xulxin bħala bnedmin u bħala x'talenti għandhom għandix insomma. Kien żmien interessanti żmien tal-moviment għaw mill-literarju. Mbagħad kienu jsiru dak il-programmi fuq il-rediffusion dak iż-żmien Kont bdejt naqra xi ħaġa u eh, u kif beda joħroġ il-polz, eh, kell- kelli xi poeżiji fih ukoll. Insomma, kien żmien hekk li qed niskopru lil nfusna aktar milli ħaġa oħra. Eh, B'xi mod baqa baqa insomma żmien li baqa jissemma anki fil- fil- fil-qawmien letterarju ta' dak iż-żmien insomma. Jien li jinteressani li nkun naf iktar huwa minn naħa tiegħek x'kien li l-iktar li imbuttak li tkun ma' dawn it-tip ta' nies, tiltaqgħu l-Cafe Premier, tagħmlu dawn il-programmi, toħorġu dawn l-antoloġiji, kienet kont ġbajt bl-establishment letterarju kif ippersonifikat f'Durn Karm, pereżempju li kienet waħda mill-imbuttaturi ta' Mario Azzopardi, jew kienet iżjed eh, trid trid nies fil-kumpanija tal-kontemporanji tiegħek insomma. Naħseb li b'xi mod li iktar milli ma nafx mhux se nitkellem għal ħadd ieħor minn naħa tiegħi kienet iktar li kien hemm grupp ta' nies li kellhom l-istess interessi li kelli jien, tifhem? li bdejna nikbu xi ħaġa li jkollok dik naqra udjenza żgħira ta' anki erba' min-nies li tista' taqra l-affarijiet li ktibt lil xulxin, tieħu parir mingħand dak u mingħand l-ieħor. Iktar hekk kienet l-esperjenza tiegħi, jiġifieri jien anki meta studjajt letteratura Maltija sal-matrikola, ġifieri ma ma studjajthiex l-università. L-università studjajt affarijiet oħra, bibliotekonomija u affarijiet hekk. Imma kien żmien li konna b'xi mod nagħtu naqra karika għal xulxin. Iktar mill ħaġa oħra, jiena l-esperjenza tiegħi kienet. Però inti dak iż-żmien kont qed tikteb biex narġa' narġa' nmur lura ftit għal dik li diġà diskutejna, kont qed tikteb kitbiet politiċi ħafna. E, ġifieri anke meta għandek iktib wara r-Repubblika li ħriġt ma' Mario Vella fl-1979 iva. fejn L-ewwel nett ix-xogħol tiegħek huwa politiku mmens u anke fl-introduzzjoni tiegħek stess, fil-kemmtejn tiegħek stess, tgħid li dan huwa isu djarju tal-djarju politiku tiegħek stess. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwaru dak iż-żmien u minn xi xkont għaddejja. Iva, le dak iż-żmien kien żmien, iż-żmien ta' wara r-Repubblika, jiġifieri ta' li ħriġt il-ktieb li ħriġt ma' Mario Vella, kien żmien li kont sirt ħbieb ħafna ma' Mario Vella, għadni ħb- għadna ħbieb s'issa. Huwa wieħed mill-ħbieb l-antiki tiegħi li ngħożżu bħala ħabib, jiġifieri. Però kien żmien ukoll li konna qed nesploraw il-politika xellugija. U kien iż-żmien li Mario baqa' fil-politika. Jiena, jiena ma bqajtx fil-politika, bqajt, ġifieri, dak il, dak il-ħabta konna, konna naqsmu ħafna ideat flimkien u naqblu f'ħafna mill-ideat, però illum jiena ħadt, qisni, qisni ħadt, I took flight. minn dik il-formazzjoni politika, ġifieri bdajt bdejt insib iktar tiftix kif naqbad ngħid li jmur lil hinn mill-politika partiġġjana jew politika ta' partit. I took flight from from from those confines, biex najda bl-Inglis, insomma. Mhm. U bdejt nfittex iktar politika iktar wisa milli politika ta' partit jew ta' Ovvjament, fil-najt il-verita, anki fil-politika Maltija biex niftemu, kont naħseb spiċċajt anke fl-elezzjonijiet, ivvutajt għall-Partit Laburista, ivvutajt għall-Partit Nazzjonalista, ivvutajt għall-Alternattiva, ivvutajt għalihom kollha f'xi fażi ta' ħajti. Illum inħossni persuna iktar iktar libera li għandi l-ideat tiegħi, ħafna drabi però nsib li hemm ħafna nies li nista' nitkellem magħhom u niftehmu fl-ideat. U fejn tpoġġi lilek innifsek illum fuq l-ispektrum fuq l-ispektrum ideoloġiku, ġifieri lil mill-partiti u l-partiġjaniżmu, fejn tara lilek innifsek mill-liberali radikali tas-sebgħinijiet illum fejn tara lilek innifsek? Illum nara lili nnifsi forsi iktar li pereżempju kieku kieku ngħix l-Ingilterra, kieku ngħix l-Ingilterra naħseb li nqis lili nnifsi eh, jew mal-Greens jew mal-Liberali, ximkien bejnietom. Ehm, Malta iktar diffiċli li ssib il-post tiegħek. F'din il-mixja inti għamilt ukoll mixja letterarja fis-sens li wieħed mill-aħħar kodba tiegħek eh, Klessidra ehm, huwa ġabra ta' poeżiji li nkitbu tul ħafna snin, tul deċenji, u isek qed ħares lura ma nafx inti kif x'kelma tuża kieku jekk hija nostalġija, hija il-paniku ta' żmien li qed jaħrab għax inti qed titkellem dwar iż-żmien li ħarab eh, u li mhux se jerġa' jiġi. Eh, kif, kif, kif, kif tiddeskrivi l-lenti tiegħek li qed tuża meta tħares lej deċenji ta' kitba tiegħek stess u ta' ħajja tiegħek stess fl-aħħar mill-aħħar. Le, llum ġifieri ngħid il-verità nħares lura bil forsi bl-iżbalji kollha bil u bis-sbuħija kollha u ta ta' dak li kienet ħajti dak iż-żmien u l-kitba li ħarġet minnha eċċetera ve bl-Ingliż ħa ngħidha very few regrets. iveni għax iktar inħossni li dik kienet ħajti u issa qed nfissha wril. Ħadt l-esperjenzi kif jieħu kulħadd, għamilt l-esperjenzi tiegħi kif jagħmel kulħadd u illum ngħid wasalt. għal għal età matura, jiġifieri, bl-esperjenzi kollha ta' ħajti. Ma m'għandix no regrets at all. Forsi hemm affarijiet li ngħid orajt, ngħid forsi ikun hemm affarijiet li tgħid stajt għamilthom aħjar, żgur. Imma all in all, jiġifieri ngħid Dawna kienu, dik kienet il-ħajja tiegħi, dawk kienu l-esperjenzi, l-esperjenzi tiegħi. U fil-kitba tiegħi ħarġu wkoll uħud minnhom, fid-daqsxejn kitba għax jien ma ktibtx ħafna. Jien dejjem inqis li qatt rid kulma ktibt, ma ktibtx affarijiet kbar. Għadek qed tikteb bħalissa? Waħdiet, waħdiet, kultant ehm, għandi għandi xi stejjer li għad irrid noħroġhom, għad irrid norqomhom xi ftit u u noħroġhom. Eh, għandi xi poeżiji mill-aħħar mill mill-ktieb mill-aħħar ktieb li ħriġt, ehm, il-Klessidra, ġifieri minn dak iż-żmien forsi għandi għaxar poeżiji oħra, jien mhix waħda prolifika ħafna, Ġifieri bil-mod il-mod forsi ngħaqqad xi ħaġa oħra. U mbagħad għandi xi poeżiji li ktibt bl-Ingliż li forsi għad irrid nittraduċihom u nerġa' ngħaqqad ktieb ieħor, jiġifieri għax forsi mhux ħażin. Dak li jkun jgħid għaliex qed tikteb bl-Ingliż mhux bil-Malti, allura forsi għad irrid nittraduċihom uħud minnhom. Anki noħroġ xi ktieb bil-lingwi, jiġifieri. Jista' jkun. Fil-fatt li tinsaqsik fuq relazzjoni tiegħek mal-lingwa, inti tħossok eqreb lejn l-Ingliż mill lejn il-Malti biex tikteb? Ara, jiena trabbejt ġo dar fejn konna nitkellmu Malti, ma konniex nitkellmu Ingliż. L-Ingliż tgħallimtu l-iskola. Però ehm, l-ewwel lingwa li tgħallimt nikteb kien l-Ingliż. U hemmhekk id-diviżjoni tiegħi, jiġifieri l-Malti, bħala teenager kont tgħallimt niktbu u aqqas tgħallimt niktbu sew għax ma kinux jgħallmuna b'ċerta serjetà. Jien kont immur Saint Joseph ta' Sliema u l-Malti kien qisu xi ħaġa extra li kellek titgħallem. Ngħid il-verità, ma kinux jgħallmulna bis-serjetà l-Malti. Il-Malti speċi nħobbu għax il-lingwa tiegħi. Imma l-Ingliż inħobbu għax l-ewwel lingwa li tgħallimt nikteb. U bqajt inħobbu wkoll. Ġifieri u naħseb li nagħmlu żball ukoll Malta li narmuh l-Ingliż. Jidhirli li għandna nżommuhom u nħobbuhom it-tnejn, kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. Għax huma t-tnejn it-tnejn wirt li ġew magħna, jiġifieri jiena speċjalment f'ħajti il-fatt li tgħallimt tikteb bl-Ingliż xi ħaġa li baqgħet miegħi wkoll, jiġifieri ngħid hekk. Il-poeżija sirt probabbli iktar inħossha tiġi ġo fija bil-Malti. Wieħed ma jkun nikteb fit-tul, baqajt nikteb nħoss iktar iktar faċli li nikteb bl-Ingliż. Dik id-diviżjoni baqgħet jiġifieri, dik it-taqsima hekk, dik il-qasma. Xi tfisser għalik, Lilian, li ftit ta' snin ilu ingħatajt il-Lifetime Achievement Award mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb? X'fissret għalik? L-ewwel ħaġa li fissret sorpriża għax ma kontx qed nistenna verità. Ma kontx qed nistenna minn meta sirt naf li għandikun għandikun kien hemm agreement li li ningħata dan il-x'ismu. Onestament, meta sirt nafha, meta ġew iċempluli dwarha, għedtilhom li ta' veru, speċi, ma onestament qed ngħidha, mhux bl-ebda sens ta' biex nitkessaħ jew xi ħaġa hekk. Għaliex kont daqstant sorpriża? Le, kont sorpriża fis-sens li jiena qisu l-kidba dejjem kienet xi ħaġa li ma kinitx attività kif hawn ċerti kittieba li bażikament ħajjithom jorbtuha mal-fatt li huma jiktbu. Jiena l-kitba dejjem kienet qisha xi ħaġa sekondarja, jiena kont bibljotekarja, kont eh, u mbagħad bdejt nallem, ġifieri dawka kienu ħajti, il-kitba kienet kienet isa appendiċi dejjem, mhux il-ħaġa prinċipali, imma dejjem fl-istess ħin appendiċi li ħabbejta wkoll. Għalhekk kont sorpriża naħseb l-iktar. Bħala bibliotekarja, x'inhuma l-osservazzjonijiet tiegħek illum meta tħares lej l-istat tal-libreriji f'Malta u l-attitudni tal-Maltin lejn il-libreriji. Ninsabu f'sitwazzjoni li toġbok, li tik pjaċir, jew għadna ħafna lura mill-ideja tiegħek ta' xini librerija u x'għandha tkun u x'għandha toffri. Meta nħares lejn il-pajjiżi Nordiċi, nara li l-libreriji u l-esperjenzi tagħhom bil-libreriji u bil-qari huma xi ħaġa li nixtieq li kellna l-istess l-istess użu tagħhom dawn l-affarijiet. Jiġifieri jiena l-Maltin narahom ma jħobbux jaqraw, il-Maltin iġennu meta kellhom iċ-ċans li jibdew jiktbu fuq is-social media, iġġennu, qed ngħidha fis-sens li kieku kellhom dak it-tip ta' ġenn biex qabel jibdew jiktbu fuq is-social media jifformaw iktar l-intellett tagħhom u l-, kif naqbad ngħid? il-persuna struwita iktar għax ħafna drabi nara, qed ngħidha forsi nista' nitqies li għandi xi sens ta' superjorità u mhuwiex il-każ. Jien jiddispjaċini li nara ħafna ħafna mill-kompatrijotti tiegħi li jinħlew fuq ħmerijiet, fuq ħmerijiet, fuq affarijiet Aha, bil-Malti ngħidulhom ċuċati. Jiddispjaċini, forsi qed ninstema' li nafx inqis ruħi superjuri. Mhuwiex il-każ. Mhuwiex il-każ. Il-każ huwa li li affarijiet li jekk ħa nkunu onesti magħna nfusna, qed ninħlew fuq affarijiet li huma miżeri. mhumiex affarijiet ta' sustanza. Trivializzazzjoni ta' kollox, le qed nitkellmu fuq trivializzazzjoni ta' kollox u dik taħseb ġejja minn nuqqas ta' qari. Naħseb ġejja minn nuqqas ta' qari, minn nuqqas ta' formazzjoni ehm, intellettwali biżejjed, ġifieri li ehm, kellna naħseb inna b'edukazzjoni compulsory ġo Malta għadha ttenni issa imma meta tara r-riżultat ta' kif iqattgħu ħajjithom ħafna Maltin online tgħid possibbli kellna edukazzjoni daqshekk fit-tul u daqshekk b'xejn fuq kollox imma sfortunatament nara li l-livell il-livell kulturali ġo Malta baqa' baqa' lura. Issa forsi ħa jkun hawn min jgħid biex taħseb li jgħidu li jridu imma sfortunatament inħoss illi illi bqajna retrogradi ħafna f'ċertu affarijiet. Lil hinn mill-online, Lilian, din hija forsi wkoll torbot mal-mentalità pjuttost servili lejn l-istituzzjonijiet u lejn iż-żewġ partiti politiċi eh, li wkoll hija parti minn nuqqas ta' exposure intellettwali li jien nara u din hija l-opinjoni personali tiegħi nara serviliżmu eh, partiġan li huwa mhux biss deċiż miż-żewġ partiti imma anka serviliżmu lej awtorità minn wara dara tagħmel li trid però quddiema trid tidher servili leali leali b'mod mill-iktar għami nuqqas mill-kritika, nieqes minn kull tip ta' kritika. Qed ngħidu l-istess ħaġa u hekk li li qed tara din il-problema ta' l-istess ħaġa anki jekk forsi jkun hemm min jaħseb li qed inkun elitista, nispera li minix għax ma nemminx fl-elitizmu imma nemmen f'daw li għadna kemm għadna, ġifieri daw l-affarijiet ma tistax jekk ma tajthomx u ma taċċetthomx u ma tgħidx li l-affarijiet Qed titħaq bik innifsek. U kif kif nistgħu nelbuh dan l-impass? Il-libreriji qegħdin hemm, forsi mhux qed nużawhom bl-aħjar mod. L-edukazzjoni kif semmejt int qiegħda hemm u hija b'xej u tista' tagħmel anke l-ewwel degree b'xej u l-masters kważi b'xej. Eh, ġviri, kif se nelbuħ dan l-impass, għax dan ma jider li xejn minn dan ma għenna noħol u daqxej ta' kuxenza kritika? ħana jidlek għanna l-edukazzjoni vera u ila, ila bxejn. Għanna libreriji edinem, korsijiet l-università qegħdin b'xejn ukoll. Però hemm xi ħaġa nieqsa. Naħseb li t-tradizzjoni ta' ta' self-improvement li teżisti fil-pajjiżi Nordiċi, naħseb li dika s'issa Jiddispeċini ngħid li l-kompatrioti tiegħi għadha nieqsa fihom ħafna minnhom. Jiddispeċini ngħidha għax inħoss, jiena l-Malta nħobbha, il-Maltin inħobbhom bid-difetti kollha tagħna, però nara ċertu affarijiet li ma tistax, jekk tkun onesta miegħek innifsek, ma tistax ma tindunax bihom. Lillian, taqralna waħda mill-poeżiji tiegħek jekk jogħġbok. Iva, mela, ehm, jisimha Raqdet il-Belt. Sa fl-aħħar il-belt raqdet u wieħed wara wieħed tfew dwalijiet u raqdu l-ħsejjes li kkalzrawna u raqdu tal-ikkalzrati l-vuċijiet. Sa fl-aħħar il-belt strieħet u magħha strieħ il-lejl għajjien. Għal waqt ħanin is-skiet saffa triqat battala u tbattlu minnhom il-ħlejqiet u xegħlu fis-smewwiet xemgħat dejjiema, jevdulna l-lejl mill-bogħod taż-żminijiet. Sa fl-aħħar Il-belt siktet. U nksew l-irkejjen tagħha d-dlamijiet. U f'gallarija taħt qawwet il-qamar nibtu minn bejn iz-zkuk fwejjaħ u lwien. U kompla fi triqtu l-lejl, jifrax siktietu mal-passijiet ta' mixjietu, imelles il-ħolqien bla ma jieqaf imkien. Sa fl-aħħar il-belt waqfet u waqaf it-tidwir tar-roti mat-triqat, mal-bnedmin f'sotthom reqdin, straħu tagħmilhom li derulhom moħbijin fil-mera ta' ħelwthom. u f'xatt il-baħar solitarju, mewġa tellgħet mill-qiegħ parzella u fi triqitha lura ħadet magħha ċagħqa ta' John Font miktuba Triq Spinola San Ġiljan. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Lillian. Wasalna lejn l-aħħar ta' din il-poddata, ħadd gost immens niddiskuti miegħek u nsir nafek ftit eh, u nittama li s-semmija tagħna wkoll ftaħnilhom daqsxejn ta' tieqa fuq awtriċi importanti ħafna li ma narawx biżejjed minna u jeħtieġ naraw iżjed xogħolok u lilek. Grazzi ħafna Liljan, grazzi tal inqat magħna. Wasanna fit tmim ta' episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta. Passoltu Klera Zoppardi enitni bir-riċerka għal din il-poddata. Komplu seguna nhar ta' tlieta b'episodju ġdid ta' Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żminna, il-podcast ta' Pen Malta. Grazzi ħafna, niltaqgħu il-ġimgħa.